Eh, avuxeni avuxeni avuxeni avuxeni eh rixaka ra vatsonga mi pfukile loyi mi n'wi vonaka la i thembani Ikhomi, ikhomi. i thembani eh maswanganyi loyi mi n'wi tivaku ni tshame na nqambi la i bot post ne eh bot post eh a ni la ku ta mi kombisa swin'wanyani tanihi rixaka ku Tanihi rixaka ra Vatsonga ku na mhaka yo tala ngo leyi talaka ku humelela swa ti beef beef swo fana sweswiya. Ku na mhaka yin'wana lava ku mi kombisa yona eh, ni na marito mo tisola ka board post kusuka mbilwini. Leswi swi nga xiswona hi leswi mina na board post Hi vanhu lava hi tivanaku, hi tivana ku sukela khale ku suka e hi swona ngo mi swi vona kwalano damba hi yena loyi e e oh okay um ku na marito mo tisola lama ni lava ku ku ma hindzisa aka n'wina ku ri ku na timhaka to tala leti munhu a hamba ti vulavula la ka ti-facebook swa mavunwa ni lumbeta mr post swilo swo ka a nga swi tivi Leswin'wana swa swona swi katsa ku va ni vulavuleni onha vito ra yena hi tindlela to hambana-hambana. Xiyimo xexo a xi vangiwa hi ntshikelelo wa miehleketo aka phati ya mina, leswi a ni fanele ni nga swi endlanga. Ku vulavula ntiyiso, nkulukumba loyi mina na yena a hi se tshama hi holova a nga tshama a ni hlamula kumbexana a vula swin'wana swo ka swi nga ri kahle hi mina kumbe a ni endla swin'wana. Se namuntlha ni tinyike nkarhi ni ku hi hlangana ni kota ku kombisa kahle ku
yo tsutsuma a nga zala yo tsutsuma la ka nghena ka message hlangana yini okay ha i ntiyiso i ntiyiso ha e namuntlha he lo a hi leswi a swi ni khele matluka e brura yi langutani Eh, khanikanyanga se vruru a yi ku yi la ku khani yi kha yi ni kombisa mara ku na swin'wana swi nga vuya swi ni tsakisa hi vona va ve va ni kombisa ku ri um loko swo fana ni nghene ni nghene ngopfu mhaka ta vanhu mi kuma ku ri ni kumeka ni endla swihoxo leswi a ni fanele ni nga swi endlanga um xo sungula um eh, bot post is an artist i munhu loyi va tirhaka hi vanhu ku va mina ni vulavula swilo leswi ni nga swi vulavula hi vona swi onha ngopfu aka vona ene na tisola ka sweswo botpost ni kombela ku khomeriwa ka marito ya mina mo ka ma nga ri kahle na tivhidiyo leti ni nga tshama ni ti endla hinkwato hi n'wina um swilo leswi ni nga swi vulavula hinkwaswo ni kombela ku mi ni rivalela n'wana mhani ni kombela ku khidzama ehansi ni tisola ka n'wina ni kombe ku mi ni rivalela good post um na swi tiva ku mbhoti wa mina and mi ta ni guida ku ya mahlweni um ni twisisa ku ri mina as a person ni a ni munhu wa perfect ni na swihoxo swin'wana swa swihoxo swa mina se a swi ni costa ngopfu na mina se a swi ni lava ku ni nga ha tleli kahle se ku va board post namuntlha hi hlanganile

tsutsumile ku tsutsumela la police station ni swi vona ku heyi hayi mhaka leyo namuntlha yi ni biyele ngopfu a leswaku ni khensa ku va mi ni rivalele hi body post a a mi ta ni vavisa leswi a mi kwatise swona leswaku leswi a yi la ku ndla swona namuntlha a- a ni ta sala na ha ri hayi ma ta ku yini ne i ntiyiso leswi va swi vulaka um la hi khensa na ku va ku ri na um ni vula ku hi ku ya hi nawu wa swipfumelelo ku hi va kombisa mara va va tlange role ya vona mester twala ka mhaka leyiwani ku va kombisa ku hi va fo eh, vana va ka hina hinkwenu board post na tisola kusuka mbilwini Yeah. ni nge he pfuki na siku na rin'we ni ve munhu loyi ni nga ta yuzayuziwa hi vanhu ku lava ku ta ma athaka swi nga fanelanga ni kombela ku mi ya mahlweni na ntirho wa n'wi wa kahle Vanhu a va nyiko ya yimela- a va- a va n'wina yimeli timhaka ta vona. nyiko ya n'wina na pfumela nyiko ya n'wina ya vuyimbeleri it has nothing to do with me mina lexi ni faneleke ni endla xona no fanele ni swi twisisa ku i nyiko ya n'wina ni mi appreciate as, as it is mm. na n'wina van'wana as rixaka a hi humeli ka timhaka ta ku hi nghena ku hi solwasolwa vanhu hi va vulavula ku biha va nga hi endlela nchumu because nkulukumba loyiwani i tindlela music wa yena hikuva a swi rhandza ku ri nyikula a nga nyiki xikwembu a nga a nga a nga fambi a kha a teka swin'wana swa van'wana mina hi me ni nga endla xihoxo xa ku ni va hlasela hi marito hi january last year ene na swi tsundzuka ni swi endle a ni ri hansi ka ntshikelelo wa miehleketo Ni kombela ku tshwutela marha hansi ni kombisa ku na tisola ka n'wina ra vumbirhi ra vunharhu na ro hetelela both post Ah, no, eh, ah, eh, ha n'wi khomela tanihiloko na hina hi ri vanhu na hina ha onhela van'wana um n'hweti fene sweswo ni n'wi kumini misave thembani Eh, leswin'wana swa maviti ya n'wina ni swi tivi mina ku mi swi kuma kwini mara thembani hi loyi nkumini nonkumini a suka tsutsumela nawini od yi n'wi cace ngopfu na lavan'wani vo tsutsuma a ni hembi vo tsutsuma ma swi tiva ku a ncha munhu um loko i fa i fe kan'we mara i fanele i fela xilo lexi nga ntiyiso Okay, na n'wi rivalela Thembani eh, a tshiki ku va na ti-enemy to tala no tirhisa hi vanhu vanhu a va tirhi voxe va va xapa a wu nga ri mhaka u hlupha hi yaleyo o lava ku mi tivisa ku Thembani tsutsumini a tlha kombela ku rivaleliwa inkomu i ntiyiso ni tsutsumile ni tsutsumela police station eyo good post ni khensile n'wana mhani ku va mina mi mi mi mi mi ni rivalerini na mina ni tsakini na mina na moya wa mina u ta sala wu kahle because na wa vona lavan'wana Eh. lava i nga vona ku a swi important ku i holova na vona Mm. loko wo ndla sweswo i va approacha i i- i- i kombela ku khomi swi kahle ngopfu swi ndla ku munhu a hanya free hayi na khensa impela Hi ku Jesu. ma swi twa musine i apologize loko i vona ku na van'wana lava nga va From all sukela heart. i twa onge a swi a swi nga a swi nga fanelangi wa wa- wa haya mpfhuka vona eh. because we i tlhari hi ngo ta swi vula la i tlhari hi ngo mpfalo mara i pfalele ku waloyiwa a sayitini eh. eh yes hi yoho mhaka yakho yaleyo waloyiwa thembani i tlhari hi ngo loko a vulavula thembani o pfa a vulavula swilo swo jamuka mara loko a vulavula swilo swa straight wa n'wi twa ku mpfalo i tlharini so thembani loko ku ri ku na vanhu vo tala nga holova navo a ya kombe ku rivaleliwa a swo lava ngo mina no n'wi tsundzuxa ku a nga ya kombela ku ri a nga vi na ti-enemy to tala a ah, na khensa na khensa marito ya n'wina bit post mi ni guidini mi ni kombise vutomi vutomi ho dyondzisana inkomu hi khense ngopfu ahe